Da ni'n tueddu recordio fatha um, soundscapes bach uh, a rhoi nhw mewn i pob rhaglen. A heddiw dwi wedi bod yn trio recordio sŵn yn nant. So be dwi'n mynd i wneud Dwi wedi adeiladu fatha dam bach fanna. A dwi am trio recordio um, yr whoosh pan dwi'n torri'r dam. Oce, okay, so Dwi'n mynd i bod yn ofalus iawn, ond dwi'n mynd i rhoi um, y zoom fanna. A dwi'n mynd i torri'r dam. er mwyn recordio um, yr whoosh ma. Felly, dyma ni, croesi bysedd. Oh, shit!
Fi di George a dyma fy mrawd hŷn Dan a da ni'n gyfrifol am podlediad o'r enw Ffynnon FM. Fi di Dan.
Wel, podlediad cerddorol ydi o yn y bôn. Da ni'n neud o yn y Gymraeg, mae jyst yn esgus rili da i ni neud rhywbeth da ni'n rili licio sef yy rhannu cerddoriaeth. Oedd o literally fel, o, Dylsen ni neud radio show yn ystod lockdown. So mwy na ddim byd arall oedd hwn jyst yn rhywbeth i neud, pasio'r amser. Project bach a oeddwn i'n gallu neud rhyw un neu ddau diwrnod bob wsos jyst i cael bach o, jyst rhywbeth creadigol i sort of edrych ymlaen at I guess yn doedd? Dwi'm yn meddwl bod yna lot o podleidiadau, Podlediadau. pod, podlediadau, podcasts, Cymraeg sy'n delfio mewn i miwsic sydd ddim yn Cymraeg. Mae yna rhaglenni rili da ar Radio Cymru, ond oni bai am rhaglen George a Ruth... George a Ruth. ...does yna ddim lot o rhaglenni sy'n chwarae miwsic dwi'n gallu uniaethu efo. So mae'n kind of cŵl i gallu cynnig rhywbeth yn y Gymraeg sydd yn ehangu ar y fath o gerddoriaeth sy'n cael ei chwarae. Rili, 'da ni ddim yn rili canolbwyntio ar miwsig Saesneg. Ma' 'na lot o miwsig sy'n dod o llefydd eraill hefyd. Ma'n... 'da ni'n chwarae lot o gerddoriaeth yym mewn ieithoedd gwahanol hefyd, t'mod fatha Ffrangeg a Japanese. So 'da... 'di o ddim yn rili... 'di o'm yn rili rhaglen sy'n chw- rhaglen Cymraeg sy'n chwarae Music Saesneg, mae'n rhaglen Cymraeg sy'n chwarae... Music cyfoes o amgylch y byd. Jyst music 'da ni'n licio, music 'da ni'n caru. Yn y dyddiau sydd yn rhedeg fyny at pryd bynnag 'da ni'n mynd i recordio, 'da ni'n neud yn siŵr bod ni efo rhestr chwarae 'da ni 'di dewis a dethol fel bod gynnon ni syniad o be' yn union 'da ni'n chwarae a pryd. A dan ni'n... mae'n fforsio ni i wneud lot o waith ymchwil hefyd yn dydi? Ond mae'n just an excuse neis i gwrando ar music rili neis, a wedyn gwrando ar y music rili neis eto. A dan ni wastad yn wneud pwyslais o prynu bob dim dan ni'n chwarae gan yr artistiaid. O ie, dan ni ddim yn... wnaethon ni trafod sort of ripio stwff oddi ar Spotify neu YouTube, wedyn wnaethon ni penderfynu, blydi hell na, yym, achos dan ni mewn bandiau hefyd. So dan ni'n actually mynd eitha allan o boced yn neud o, ond ma'n teimlo'n dda achos bo ni'n cefnogi artistiaid. Ond ma'n iawn, cos os ti'n, os ti'n gwario pres ar y tracia ma, ma'n tax deductible hefyd diwedd y tax year, so ma'n oce. Okay. Un peth sy di digwydd efo fi, ydi yn ystod y dwy flynedd dwytha, o'n i'n sort o ca'l rhyw fath o, ma'n swnio'n eitha dramatic ond dwi'm yn gwbo, sort o fath o brwydr mewnol lle do'n i ddim yn rili siŵr os odd Mae gennyf i'r un cariad tuag at cerddoriaeth. Oherwydd bod fi'n chwarae mewn bands a stwff, weithiau mae'n gallu lladd teimlad ti tuag at pethau. Ond mae wneud y podcast efo Dan yn ystod lockdown 'di sort of fforsio fi i gwrando ar miwsic, fforsio fi i prynu miwsic, fforsio fi i wneud gwaith ymchwil mewn i'r artistiaid a'r labeli a stwff. Mae 'di wneud y thing 'ma lle dwi'n sort of, dwi wedi Ail ddarganfod fy nghariad tuag at miwsic eto. Mae'n eitha ad-lib, yn dydi? Mae gennyn ni syniad andros o bras o be' 'dan ni'n mynd i ddeud, ond 'di dio ddim yn scripted o gwbl. Na, 'dan ni'n probably gwario mwy mwy o amser ar actually dewis y caneuon a gwrando ar y caneuon a sort of penderfynu sut mae pob rhaglen yn mynd i swnio ac yn naws a ballu. Really, 'dan ni jyst yn wingio fo pan 'dan ni'n recordio'r actual y takes rhwng y caneuon. Mae gynnon ni eitem, eitem 'dan ni 'di dechre neud bob wsos o'r enw Mini Mix Gwadd lle 'dan ni'n gwahodd rywun jyst i basically pigo tri can ma' nhw'n rili digio ar y funud. Ond dwi o blaid ca'l fatha pobl i fewn i siarad yn fyw efo ni a stwff. Ie mae'n nei- mae mae o'n neis cael input rhywun arall bob wythnos. Cos be' 'dan ni'n neud dwi 'dan ni'n tueddu dewis Faint o caneuon da ni'n dewis? Yr un? Pedwar? Pedwar neu pump.
Ond y ffaith bod rhywun yn gwneud mini-mix gwadd, so fatha guest mix bob wythnos, yn golygu bod na, mae gennym ni safbwynt rhywun arall yn bwyd o mewn um, i'r rhaglen. Sa'n neis cario ymlaen, achos dwi'n mwynhau o. Ie, yeah, dwi'n mwynhau um, gorfod darganfod a ffeindio miwsic a prynu miwsic a dwi ddim rili isio hynna gorffen jyst eto so dwi'n dwi'n siŵr nawn ni jyst parhau. A dwi'm isio swnio'n um, os na gair Cymraeg am sopi. Ond uh, mae'n neis pan mae George yn dod draw yn wythnosol. Um, i weld yr hen ddyn 'ma. a da ni'n sort of just cael good laugh a just yn fatha recordio'r sioe, cael couple of drinks. Um, Ie, yeah, mae'n ma hyfryd.